Tihdam rawngbawlna bungsawm pakhatna insumlote tana thawkin siamthatna dik tinreng hi chanchin tha hnathawhna a innghat vek a ni a, thlarau chawisana lam ngaihtuahin nun dan thar leh sang lama a hruai thin. Insumna lama siamthatna ah lek phei chuan Kristian hnathawktute puihna hi a pawimawh zual a ni. Hei hi an ngaihvenin hna pawimawh ah an nei tur a ni. Khawi hmunah pawh mite hnenah insumna dik tluang hrui te hrilhin insumna thu tiama hming ziak turin sawmna a nei thin tur a ni. Thil chin sual bawi atang te chhan chhoha an awm theih nan thahnem ngai taka beih tur a ni. Insum lohna avanga tlute tan hnathawh tur hi hmun tin maiah hian a awm. Kohhran chhungah te Sakhaw zirna hmunah te, Kristian inti inah te hian thalai tam tak chuan boralna lam kawng an thlang mek a. Insum kar nei miah lova an thil chin thin te avangin natna an insiam a. Sualnawm chenna tana an pawisa awna chuan thil sual a tihtir fo thin. Chutichuan an hriselna leh nungchang chu a lo che zo ta a ni. Pathian an hran san a. Khawtlang huat an lo hlawh a, tichuan heng mi khawngaihthlak tak te hian he dam chhung atan leh khawvel lo awm leh tur atana beisei tur engmah neiin an inhre thin lo. Nu leh pa thinlung an a ngawih ngawih thin a, mihring ten heng mite lakah hian an insiam that leh beiseina neih pui tawh hauh lo mah ila Pathian chu a beidawng ve lo. An thil tawh zawng zawng an nih dan ang nih tirtute chu a hmu vek a, A khawngaih em em thin a ni. Hengte hi a ni puih ngai chu. Tuma'n min ngaihsak lo tia an sawi theih turin thlahthlam ngai reng reng suh u. Insum loh vanga min khawngaih thlak tak te chu chitin chitang an ni hlawm a. Dinhmun sang tak taka dingte, talent ropui tak tak neite leh mi hlawhtling tak ni tawh te chuan thlemna do hleithei lo khawpa an awm thlengin ei leh inchakna lamah nuam an tawl a. Tun hmaa mi hausa tak ni thin thenkhat te pawh in nei lo, thian pawh nei lo. Hnathtuar, lungngai, bawrhsawm leh chanchau em em in an awm a. Mahni insum theihna reng an nei tawh lo. Tanpuitu an neih loh chuan an hniam tial tial dawn a, heng mite ho tan hi chuan an nuam tawlna hi rilru lam sualna bakah taksa bawrhsawmna a ni. Insum lo mite kan tanpui hian Krista tih thin dan angin an taksa lam ngaihsakna kan nei hmasa phawt tur a ni. Taksa tho thei chi ei lih in ni lo, chaw hrisel tak te, thuam hnu fai te leh taksa tih thianghlim theihna tur remchang kan ngaihtuah pui an mamawh a. Kristianna boruak tha leh thianghlim hual vela an awm a tul bawk a. Khawpuiah te hian thil chin dawk lak tha lo bawi atang ten, Anmahni phuar bet tlattu, thil chin lak atanga an lo chhuah theihna tur hmun siam tur a ni. Ruih theih zu in hi mi tam tak chuan rilru hahdamna awm chhun berah an ngai thin. Hetiang tur a ni reng reng lo. Puithiam leh Levia chi te tih dan ang zui ve mai lovin Kristian inti te chuan Samari mi tha awmdan kha an entawn zawk tur a ni. Insum lohna bawia tang te chhuah tir tura kan beih hian rilru fim tawh lo te kan bei a ni mai lo. Diabola thu hnuai lo tang kan bei a ni zawk tih kan hre reng tur a ni. Dawh thei tak leh chel takin awm rawh u. In landan ngeiawm leh hmuh hreawm tak ngaihtuah lovin Krista tlanchhan thlarau hlu tak chanchin ngaihtuah zawk rawh u. Zu Rui chuan a tlak hniam zia a inhriat chuan a thian in ni tih theihtawp chhe in en tir tum ang che u. Demna lam thu reng reng sawi lo u la, huatna emaw hauna tawngkam leh thil ti engmah ti lang chu u. Chu mi khawngaihthlak chuan amah leh amah an chhia a inhlawh mai thei zawk a ni. A lo din theihna turin tanpui rawh u. Rinna a neih chak theihna turin bei thin rawh u. Hma a sawn theihna turin tih dan tur zirtir zialin midangte zah a hlawh leh thuai thei a ni tih hrilh ang che u. Pathian hnen atanga talent a dawn tipung lova a lo thlahthlam thinte hlutziah a hriat theihna turin tanpui rawh u. Tumruhna a neih thin chu tihchhiat leh tihchauhin Lo awm tawh mah sela, Krista ah chuan a tan a la beiseiawm reng a ni. Duhzawng leh chakna sang leh thianghlim tak neihna thinlung neiin a la harh chhuak ang. Chanchin tha a beiseina chu amah tan ngei a lo vawn theihna turin thlamuan ula, thlemna tawka beih lai nei hma ah chuan Bible hi keu ula. Pathian thutiamte chu chhiarpui fo thin rawh u. Heng thutiamte hi. A tan chuan nunna thing hnah ang an ni dawn si a, Krista zara tlanna beiseina chu kut khur zawih zawih a lawm taka a vun hma loh chu dawhthei takin inbeihna chu chhunzawm zel rawh u. Tanpui ngei tuma inbeih lai mek te chu nghet takin invuan tur a ni. Chuti lo chu hnehna inchang thei lo vang, sual tura thlem an ni reng dawn a, an zu inchakna chuan a hneh leh lek lek thin dawn a ni. An tlu leh fo thin pawh a ni ang. Nimahsela, he mi vang hian inbeihna chu chawlhsan mai suh u. Krista tana nun tum turin thu an titlu tawh a, nimahsela, an tum theihna chu a chak tawh lo em em a. Chuvangin, an enkawl dan zawng zawng la sawi leh tur angin fimkhur takin ven tur an ni. An huaisenna an hlauh tawh a, mahse hei bawk hi an nei leh ngei tur a ni. Mi tam tak chuan thlahtute zir loh avanga sual lam chakna an pianpui chak tak do tur an nei. Chakna tha lo te, hurhna te hi nu leh pa te thlah chhawn an rawn pianpui te a ni a, heng te hi fimkhur theih pa tawpa thunun tum tur a ni. Chhunglam leh pawn lamah hian sualna leh thatna te hi Hnehtu zawk nih in chuh in an in sual reng a, ei leh in lama chakna nasat theih zia leh tisa chakna a chin dawk lak leh engkima chin tawk neih tumna in kar a indona rap thlak zia hi mahni ngei a hriatna nei ve lo te chuan an hre tak tak ngai lo. Indona chu beih nawn mai tur a ni. Krista hnen lama hipa awm tawh mi tam tak te chuan Ei leh in chakna leh tisa chakna do tur hian rilru lama huaichinna an nei lovang. Nimahsela hnathawktu chu he mi hian a ti beidawng tur a ni miah lo. Hnungtawlhte hi dinhmun hniam ber atanga chhanchhuahte chauh an ni em ni? Nangmahni chauhin in thawk lo tih hre reng rawh u. Pathian fanu leh fapa, rilru dik tak, pu zawng zawngte hi rawngbawltu vantirhkohte hian an thawhpui thin a ni. Krista hi Siamṭhatu chu a ni. Doctor ropui tak chu a chhiahhlawh rinawm takte bulah hian a ding reng a, Thlarau sual sim hnenah chuan, Ka Fa, i sualte ngaihdam a ni tawh e, a ti ṭhin a ni. Hnawhchhuaha awm mi tam tak, chanchin ṭha hrilh pawmte chu an ramah an lut ang. Hun remchang tam tak neia eng ropui tak dawngte, mahse hlawkpui si lote chu pawnthimah an awm thung ang. Chin dan tha lo bawi atang te hi mahni a an beih a pawimawh tih hriat tir tur a ni. Mi dang ten anmahni chhan chhuah nan thahnem ngai tawp in an bei a ni thei. Pathian khawngaihna a thlawn a pek pawh niin Krista ngei pawh in a ngen thei a. A van tirhkoh te pawhin a rawng an bawl sak thei. Nimahsela, anmahni ngeiin mahni tana an beih si loh chuan chung zawng zawng chu a thlawn vekah a chang ang. Israel lal lukhum khum mai tur tlangval Solomona hnena Davida thunhnung berte chu hei hi a ni, Chak takin awm la, puitling takin awm rawh. Mihring fa tinreng, la lukhum chuai thei lo, chantumte tan heng thu te hi fuihna thu te an ni. Chak takin awm la, patling takin awm rawh tih hi. Mahni insum lote chuan patling tak an nih theih nan rilru lam siam tharna ropui tak neih phawt hi a tul tak zet a ni tih hriat tira hmuh tir ngei tur a ni. Chakna sual avanga hlauh tawh. Pathian pek huaisenna chu an nei leh theih nan thar thawhna nei a, Krista chakna a bei turin Pathianin an ni chu a hrilh a ni. Thlemna chak zia leh chakna puitlin mai tura hipna nasat zia te an hriatin mi tam tak chuan beidawng takin sual hi ka dang zo lo a ni tiin an rum thin. A dang thei, a dang ngei tur a ni tih hrilh rawh u. Hnehin awm tawh fo mahse, hetiang reng hi a ni tur a ni lo tih hriat tir bawk rawh u. Rilru lamah a chak lo. A sual nun chin chhan te chuan a thu nun tlat si a, a thu tiam te leh a thu lo tih tluk te chu hrui zen mawih tak ang a ni. A thu tiam leh thu thlung hlen lova a bawh chhiat fo na chuan mahni inrinna a neih te chu a ti bo zo va. Tichuan Pathianin beihpui thei lo leh amah chu pawm thei tawh lo ang hialin a inhre thin. Nimahsela heng avang hian a beidawng tur a ni lo. Krista a rinna nghattute reng reng chu inthlahchhawn atanga chin chhan thil emaw, thil chin tha lo neih chawp emaw, duhna dik lo engmahin bawiah an siam tur a ni lo. Tisa chakna bawia awm lovin, ei leh in chakna te, chakna dang reng reng te hi an thu thu in an siam zawk tur a ni. Pathian hian theihna dawrawm taka. Sual hi do turin min kalsan mai lo ve. Kan pian chhuahpui chakna sual te leh duhna dik lo kan siam chawp mai tur a zarah chuan kan hneh thei vek a ni. Tumruhna thil tih theihzia. Thlemna tawk mektu chuan tumruhna thil tih theihzia dik tak hi a hriatthiam a pawimawh. Thutih tlukna chak tak, Duhthlan theihna hian mihring nun hi a thunun a, thil reng reng hi thutih tlukna dik taka innghat vek a ni. That leh thianghlim duhna te hi thil dik a ni. Nimahsela, duhna ringawta kan tawp mai chuan eng atan mah kan tangkaipui lo vang. Mi tam tak chu an duhna sual hneh an beisei reng lai leh an duh reng laiin an boral dawn a ni. An duhna chu Pathian hnenah an pe lova, a rawngbâwl an thlang bawk si lo. Kan duh ang anga kan hman turin Pathianin duhthlan theihna min pe a. Kan thinlung kan ti danglam thei lova, kan ngaihtuahnate, kan rilru put dante, kan ngainatnate pawh hi kan thunun thei hek lo. Pathian rawngbâwl tlâk tûrin mahni kan inti thianghlim thei rêng rêng lo. Nimahsela Pathian rawngbâwl kan thlang thei a, kan duhna pawh a hnênah kan pe thei bawk a ni. Tichuan, a lâwm zâwng atâna ti tûr leh tih tum tûrin keimahnia a thawk dâwn a. Chutichuan, kan pumin Krista thuhnuaiah kan awm thei dâwn a ni. Duhna hi hman dik a nih phawt chuan nunah danglam vekna a awm thei. Krista hnena kan duhna kan pek luh hian Pathian thiltih theihna nen kan tangtlang a. Tichuan chunglam atanga chakna kan dawn chuan min vuan nghet ta a. Engkim ti thei Pathian duh zawng phet ve ngai lo leh a mihring duhna chau leh der dep tak zawmtu tawh phawt tan chuan Nundan thianghlim leh hlu tak a neih thei a, ei leh inchakna leh tisa chakna reng reng hnehtu a ni thei bawk a ni. Tisa chakna thil ti thei tak hneh tuma beitute chuan hrisel taka khawchak theihna dante hi an hre tur a ni. Bawrhsawm taka insiamna leh chakna dip loh avanga hriselna dan bawhchhiatna hian zu in a chintir tih hrilh tur an ni. Hriselna dan rema awm chauhin chakna sual lak ata filim hi an beisei thei. Chakna khaidia tih chah nan Pathian thil tih theihna a innghat tur an ni nain rilru leh taksa tana a dan siamte zawmin Pathian an thawhpui ve tur a ni. Siamthatna hna thawktute chu hnathawh tur pek tur an ni. Hnathawk theih tawh phawt chuan ei tur te, thuamhnaw leh chenna in te a thlawn maiin an dawng tur a ni lo tih an hre tur a ni. Anmahni avang leh midang te avangin an dawn ang hu pe kir leh zel thei turin thil ruahman siam tur a ni. Mahni intoh delhna lam hi kawng chi tinrengin sawi phur pui rawh u. Hei hian mahni inzahna leh mahni ke a din ve theihna hnu tak a neih chak tir dawn a, hnat tangkai tak, rilru leh taksa hmanna hi thlemna laka himna tha tak a ni.